Ykdysady Hyzmatdaşlyk we Ösüş Guramasynyň maglumatlaryna görä, dünýäde falşiw önümleriň bahasy ýarym trillion dollardan geçýän eken. Ýarym trillion dollar! Şonça gymmaty bolan önümi öndürýänler näme üçindir öz ady bilen däl, başga kompaniýalaryň atlary bilen önüm öndüresi gelýär. Şolar öz ady bilen önçülese bolanokmy? Girdeji gazanyp bolmaýarmy ýa-da olary galp önüm öndürmäge näme höweslendirýär? Bu gezekki esasy temamyzda şu soraglara serederis. Kantar Consulting agentliginiň şu hepde ýaradan hasabatyna görä, iki müň ýigrimi nji ýylda dünýäniň meşhur iň meşhur ýüz brendiniň bahasy bäş trillion dollara golaýlapdyr. Ýagny kompaniýanyň önümleriniň we zawodlarynyň bahasyny hasap etmäniňde-de, diňe brendleriniň özi trillionlarça dollara barabar. Edil şu wagt Coca-Cola-nyň diňe adyny satyn almak isleseňiz, ýetmiş bir milliard dollar tölemeli bolýar. Deňeşdirmek üçin şuny mysal bereliň, dünýäniň ýüz ýigrimi döwletiniň tutuş bir ýyllap öndürýän önüminiň bahasy kolanyň adyndan arzan. Käbir brendleriň şular ýaly gymmatly bolmagynyň sebäbi olar alyjylar üçin uly ähmiýete eýe. Olaryň ynamyna giren, durmuşyň bir gymmatlygyna öwrülen. Şonuň üçin olaryň bahasy ýokary we dünýäde bir giden zawod-fabrigiň falşiw brend çykarmagynyň sebäbem olaryň abraýly bolmagynda. Brend adamlar üçin häzirki döwür bolşy ýaly gadym döwürlerde-de möhümdi. Olar ilkibaşda informatiw maksatlar bilen ulanylýardy, ýagny adamlar malyň ýa goýnuň kime degişlidigini belletmek üçin, Tagma basýardylar. Soň-soňlar tagmalar wino, peýnir, deri ýaly önümlere-de basyp başlaýar. Onsoň adamlar gowy winony erbet winodan, berk köwşi ejiz köwşden tapawutlandyrmak üçin ýüzündäki tagma, ýagny brendini ünsläp başlaýarlar. Şeýdip, brendleriň hersi her hili zadyň, biri berkligiň, ýene biri gowy tagamyň simwolyna öwrülip gidýär. Brend sözüniň özem köne skandinaw dilinde tagma diýmegi aňladýar. Modern manda kesgitlärine ady we logosy bolan bir önümi başga önümden tapawutlandyrýan belgiler toplumyna brend diýilýär. Bu Amerikan marketing assosiasiýasynyň kesgitlemesi, ýagny tehniki taýdan Abibas hem brend bolýar, Adidas hem brend bolýar. Ýöne islendik bir brendiň ykbaly ilkinji nobatda alyjylara bagly. Abibas meselem Adidas-yň döreden abraýyndan peýdalanmaga synanyşýan falşiwi bir önüm. Şeýlelikde, bularyň ikisini hem brend diýip bir kategoriýa sokmak adalatsyzlyk bolmagy mümkin. Şol sebäpli soňky döwürler brende bolan garaýyş hem üýtgäp ugrady. Meselem, Dewid Aker atly bir professora görä, Brend önümiň bahasyna önümiň özünden daşgary gymmaty goşýan aktiwler toplumy. Aker brende köplenç finans-matematika perspektiwasyndan seredýär we brendiň gymmatyny hasaplamakda ulanylýan Aker modelini döredendigi bilen tanalýar. Köp adamlar bolsa brende marketing perspektiwasyndan garaýarlar, olara görä brend bir önümi satmak üçin bir serişde. Ýöne biz bu gezek brendi Martin Noýmaýeriň pikirleriniň üsti bilen düşündirmek isleýäris, sebäbi Noýmaýer brendi has üýtgeşik bir garaýyş getirdi. Ol brendlere köp marketologlaryň seredişi ýaly diňe tehniki nukdaýnazardan garanok. Brendi brend edýäniň alyjylardygyna ynanýar. Şol sebäpli brend strategiýasyny hökmany suratda adam faktorynyň gowy analiz edilmelidigini öňe sürýär. Ikinjiden, Noýmaýeriň pikirleri Stiw Jobsa hem güýçli täsir eden eken. Bilşimiz ýaly, Apple şu wagt dünýäniň iň güýçli brendlerinden biri we şu derejä ýetmegine-de Stiw Jobsuň uly orny bar. Stiw Jobsda bolsa Noýmaýeriň uly täsiri bar. Noýmaýere görä brend diýlen zat ilkinji nobatda adama ynam bermeli, alyjylaryň ynamyny gazanmaly, hili bilen, dizaýny bilen, funksiýasy bilen alyjylaryň ynamyna girmeli. Sebäbi birinjiden marketde haryt dürlüligi juda köp. Ikinjiden önümler hil babatda bir-birinden tapawutly däl. Üçünjiden bolsa adamlaryň wagty çäkli. Ýagny haryt köp, hili deň, wagt çäkli. çykdy. Şular ýaly şertlerde alyjy haýsy önümi saýlar? Elbetde, ynamly giren, özüne iň tanyş bolan önümi saýlar. Käbir önümler bolýar, meselem, onuň funksiýasyndan öňürti brendine seredýäris. Mysal üçin, fotografili bilen gyzyklanýanlar bilýändir, Nikonçylar we Kanonçylar tutuşlygyna aýratyn bir halk ýaly. Nikon nähili önüm öndürse öndüräýsin, Kanonçy ýene-de Kanon saýlaýar. We Kanon korporasiýasy hem täze önüm çykarmakda uly alada galan ýok, sebäbi Uje klient sferasy taýyn bol. Jemläp aýdanymyzda ady, logosy, belli bir elementler bolan islendik önüm brend, ýöne brend bar, brend bar. Gowy strategiýa ýöredip ynamly at gazanmak hem mümkin ýa-da söwdagär ponýatiýasy bilen hereket edip wagtlaýyn gazanç hem döretmek mümkin. Tehniki taýdan bularyň ikisem brend hasaplanýar, ýöne adam faktoryny hasap etseň ynam gazanmadyk hiç bir önümi brend hasaplap bolmaýar. Adamlar markete baranda ýüzlerçe önümiň arasyndan Sen kimi gözleýän bolsa, diýmek ol brend. Uzak geljegi nazarlaýan işewür bu meselä şu nukdaýnazardan seretmelimikä diýýäs. Biziň bu gezek aýtjaklarymyz şulardan ybarat, hoş sag boluň, gowy günlerde görüşýänçäk.